Ah, omonche omorigereria gwetibi yaito ya masikani karibu naende yabere geke getambe gesa tobeka enkwana yaito iga bene lakini naende nairanere nkogotebi ng'a onye gokorigereria evidio eye iga koranche ntege tobate ekebateri eke kere ensabwe iga korwa subscribe erinde erio obe gokonyora obosemi korwa ase echaneri yaito ya ekegusii ya chire nkuma eyi togokwanera amang'ana aito Intwe buna egesaku oki'omogusi. Marieta nigo rukoroja ase gichana gose endoki kagasungura, aiga nase ngocha natenena erinde irio twasemana intwe buna abagusi, egesaku giaito gekine na konyora amasikani ase ebisaku binde. Ense eye kagasungura buna nakinire iga, abanto mbare emechie mose twachayire bobe Abanto mbare twakinete emechie abanto batakanyore nonya na echae nyomba, chae eywo kwansa intwe twayebwate, abanto batakanyore nonya na amache seito, abanto batakanyore nonya na erongori, emechie twachayire mpaka abanto bare korigireria bateba ng'a oyo ore okure pi, nyasaye ore moyo tokoboka. Enchera twachayire, abanto bare goteba ng'a mochie onyarebe ore nyare monto takoboka korwa ororo. Tware gotachansi gochia esukuru mokominyoka amagena akobaka ebi ebichara gochirora ama amaira agotiena gochigora ebe ka amanyinga akominyoka bikoroto ntwe amanyete kobeka chianga chibwate chitochi korwa maega ebiraka gwatara baka abanto bakomeng'a aa. Aania onye emechiko ere emetaka na omochie one ore na omotaka ore ndugu. Banto bare gototwera emenyeri para, banto bare goteba ng'a mochie otokoboka, banto bare goteba ng'a nyarebe takonyora kende korwa bwoye ase eng'encho yake, ase eng'encho y'obogima abanto bakiinerete. Monto naro ondegereti bono seino, mware korara ne chimbori, abanto bare kobatwera emenyeri, mware korangerigwa bigeni ase eng'encho mwabwate yanga. Mware korangerigwa obogeni ekiagera mwabwate birika mogoka besa, mware korangerigwa obogeni ekiagera riria ebikombe bikorikwa amarieta korwa nse ekiaino nki egotoka ororo. Na ekero abande bakogwa endagera mware koeruga esono naende amatoronge riria abageni bakorire koragera. Lakini ombogo emechie ere aro nere ekinete, emechie ere aro chindege chikorwa marero, Emechie eyio noyo chinyomba chi'amagena chiagachire, emechie eyio noyo abanto bakorete chigari bakogenda chimbese, emechie eyio noyo abana barure basomire bare chiyunibasiti chinene, emechie eyio noyo abanyagitari bare bagotachera amare igoro, emechie eyio noyo yarosirie chinyomba chibegete estima, emechie eyio yakinire mpaka bono baria bare kobachayera ero noyo bagosaba echumbi seino, baria bare kobatwera emenyerero ero noyo bagochia ogosaba chibesa chi'omochango, baria babachayete rero amarube bakoreta seino. Ha, ense eye ebinto ngochenji bire. Omoteeri onde agateera bwe chingero chi'ekagusia okorwa konya gwoka, ogateba ng'a enchera twachayire yaa, enchera abanto batochayete emechie, enchera twachayire yaa, omoiri akangera Nairobi yaani ndose lunch na amang'ana amakong'u, iga akomboria amaswali, ot- obeke orose nonye neturungi egekombe na amaswali amakong'u. Abanto bagakinera obogima obwomo, abanto bagakinera emechando, abanto bagakinera ebirero amariga amakong'u, kware korora mong'ana aye enso tamanyeti kende, eschool fees oyo mware gosera oyo kwabera isiko chiweek isasete abana bagosoma, lakini emechi echo ere ire bono, nere egendererete emesete, nere ere buya, nyagoka goteba ng'a nigo otaka mbori permanent, waenga wari nena. Tochaye monto, ase engencho omonto omambia tokomanya ase akogenda. Mechira ere yachayire ogochi korigereria kwarora ng'a Nyasaye, onye abanto bare moyo naye moyo ore. Emechie etabwate nonye na enyomba ye ribati, lakini bono gose ekero okorigereria chinyomba chikong'ontire ororo, ogotira gwatabia Nyasaye mbuya mono. Omochie abanto batakagete gose monyuome, lakini bono abakungu mobwate abarabwo se, abande bamenyete chituki chinkong'u, rero abanto babasigete, abanto bakaboruseria chigopia, mechie nere abanto bachayire lakini rero tata omino ogaire amasikani, mama omino ogaire amasikani, okong'ata okuna oyio, oyio omokune momura oye aagogosiba emiaka bakokwera echela. Abwo nabanto baria bachayire bare gotacha nse, chinde chiariete emege yatagorete ebiara proper, rakini rero obarore nabanto bagwenerete bakobeka chisuti, ense eye tagochaya omonto ase eng'encho kwamorora rero, tagochaya omonto okoba kwamonyora para kwarora eyanga abegete, tagochaya omonto okoba kwagenda bwoye kwanyora enchera abegete bwoye, tagochaya omonto ase eng'encho kwagenda ekerogo giakoborwa goikaransa mwaye. Tagochaya omonto ase eng'encho obwate eng'ombe bokamu ere atabwati kende. Tagochaya omonto ase eng'encho gwasometie abana abaye bono bare esukuru. Tagochaya omonto, mambia tokomanya buna akoboka. Tagete ngotebi ebinto narorire na amaiso. Sagera agoteba ng'a omwana na omwana, omwana na oyio bwa omonto, omwana na oyio bwa ekenyoro, mwana tari omonto omo. Sabera oyomino amaya, sabera omwana onyarebe amaya. Mwana oyio narebe ogoita mambia nere ogokobogoria ase egari. Omwana oyio narebe ogotwera emenyeri paara, mambia nere okoba egavana, mambia nere okoba emcee, mambia nere okoba omobunge. Mechie nere abanto batakagete gose abarai mbabwo. Mechie nere abanto batwerete ense baka bagateba ng'a oyoro, bakagenda roche bagatindeka bagateba oyo twakorire kesi nkeiyo. Lakini emechie eyio ore igere rero, Noo chitaa chinene chikomoreka, noo chigari chinene chigosoa, noo chinyomba chinene chikoagachwa, noo abana basomire, noo abanto bakobeka ebikorooto ebiya, noo esuti engiya ekobekwa. Ngotebi ng'a mpaka baria bare kobachaya bono ne rero igo bakobwata amagoko betoma tabarigereri ng'a Nyasae one, nse enyakumbe angochenchiere. Secha ngochenchiera. Abanto mbare batang'anete koacha enyomba y'amabati, ekero bagokorora enyomba y'obonyansi, bag yaani nonye na amatanga mbagokora ribaga okwane ekiagera aye tobwati gento gokwana gotagete nse. Omanyete nonya na amatanga aye ebinyorwa discrimination neroo, monto naro otagwe ribaga akwane ase eng'encho aye bono nonye nere ase y'amatanga tokonyara goafford Nonye nekero okogenda amatango okobeka otero, bono nekero abande bakokwama bagokwana, aye igo origerereti buna viusasa, origerereti korwa ore ore Nyasaye, mbuya karenche ninyore ribaga tata. Gochia koimokia okoboko ng'a yarenche nibwate bwate bagotenga ng'a nyakundi kira, kwoka ore, gotwakera ore riogi, kira kiri, Mh, ochi goteba ng'a yaya baito, na inche ni tiga mbaere, tiga rende mbatebie buna mambito buna mambito okora buna onye ne rigori rende tomorente onye gosira, aah ng'a yaya ngotwogerera ore, ngotwogerera ore aye, naende omorebi kira namaruti kwane gokuna, egento gioka baro nase eng'encho otagete ense. Amache aya, banto mbare batochaete bono bagotorigereria bakumia. Abanto baria bagotutera amato ekero agokonyora bono ogotara paara iga, agagokwa ekeondo okong'aba mura, onye ense ngokina ere, mochie oye onye noro okinete rore Nyasaye moyo are. Abanto mbare totamanyete, ekero okorigereria Yeso kwarure magega, emiaka etano emiaka ikomi yarire ekero okorigereria Yeso kwarure, igo oraikaranse nse orere amariga ase nkoera. Ase engencho yane, oinyore enchera chiango chiao chiare gokorama, oinyore enchera amore bamino bare gogochori, oinyore enchera abasubati bamino bare gogotwera amate, oinyore enchera chinchirani chiare gogotwera amate, oinyore enchera bare gokorama, aye okogenda ekegeni bagotwera amate bagotebi, Genda ase ino yago, karue aa, ogoto ogototo ogototonokera egetore kerabo gete sabunaki, meronda eye. Abanto bare bakorama amang'ana amakong'u, abanto mbare bakorama abana ba abanto, korama omwana bwa omonto ng'a emeronda eye karue aa. eh, ng'a nyagetore, osanerete getore buna nyoko, okorete omotu buna esuguri, obwate chimioro amamiri amamiri amamiri amamiri buna ki atari koera. Banto mbare twariete amamiri, agotirimboka kwa omena, embura egotwerete, okanyegerigwa obokeri, okanyegeri okanyegerigwa obokeri, obegete agatisati gachweregete, eh, yaani okonyegerigwa otachitiso okonyegeri lakini abanto abwo rero my friend nabo bare abanto ense eye. Naboka agateba naende tochaya monto, tochaya monto. Enchera twachayire eyaa, ekero okorigereria okorera amariga, when you look back enchera abanto bare goto discriminate haa, otebi nyasaye mbuya mono, orarere amariga ense eye bakaere, banto baria bare goteba ng'a ese ino aa, nyasaye bweka.

Omwana oyio oroche enchara ekona kore ripaara, omwana oyio oroche okona kore ase chimbori ogotia koronyo, omwana oyio oyio oyio oyio oroche okona kore ase ching'ondi paara, takomosekerera. Ekiagera emiaka ere motu, tokomanya ase Nyasaye aramobeke. Mwana oyio oroche ogotacha nse oko nakorera korwa esukuru mambia botaha ambera otabwati lunch. Banto mbare mware korwa esukuru mwaria amagoko lunch yaera, mokonywera ngori rikoyo lunch yatimoka. Abande mwacha mwarera gesona iga mama omino akare konda, lunch yabora mwairane esukuru. Lakini ekero okorigia ase Nyasaye akorusirie ombogo, ogokera Nyasaye mbuya mono. Abanto mbare tware korama ng'a aye ogotioka. Tari ng'a ogotioka na esabuni eborete seino ase eng'encho omorwe gwafore nonya na ekebande. Naye nabo okonyara goesibia onye kwayebwate lakini ase eng'encho etarenge ono na eyuniform nkware gosibia, na echimbori nachio mware nachio ochibutuke ekiagera egetanda nkeiyo, bono abanto bakogochoria ekerasi ime ng'a um um um tari ogotioka na obogima bware kogotioki bo, lakini abanto abwo barigereria ombogo rero perfume akoyaka na eye rigori rinene. Ogotioka agotioka rero. Nogotioka okonene gwe rigori. Ani tochaya monto ense ngocha enchiere. Otisa agatera agateba ng'a tibwechaya are are ekiagera mambia tokomanya buna bogokia. Tibwechaya bweite, mambia Nyasaye ngokora are omokia. Akamwana ako Nyasaye akoeire kasomie na obororo obonene. Onye nkoigete gosoma Nyasaye okoeire abana, babeke esukuru na ekeririanda ekenene, onye tobwati fees kora ekonda kogoka besa, somia abana. Educate your children. Onye ngwachiete sukuru na Nyasae okoeire abana babwate omoyo bw'ogosoma koranche tiga kera egento ogokora ira omwana oye esukuru asome. Mambia nere okogokonya. Nyasae tiga abaseseni. totware amasikani ase kera omonto, ebe iga arabogete, ebe nabwate, ebe tabwati, ebe tabwati gekoroto, ebe tabwati yanga, ebe agotioka, omonto oyio moe amasikani, ekiagera mambia ase nyasae akomobeka, mambia nyasae ase akomobeka. Abanto mbare bare kogotiotereria gose, abanto mbare bare kogosekerera kera ero nabo bagocha goakwa odichie obisi chiago obakonye, Nyasaye noyo bwa ogokumia, Nyasaye noyo bwa ogokumia, omonto ago omonto agochobisa obuya omosere lakini wateba yaya ase ntori goakana amabe, tiga tokonye buna Nyasaye atotongete. Monguru abe nainwe, ekero mogenderete gotobwate ase gokina echaneli eye iga, genderera goshare ase angana abamino, Nyasaye atokonye tokine buna egesaku kia omogusii kebwate amasikani, naende gesikire. Ime y'ense ya Kenya na isiko ya Kenya. Nyasaye tiga abe amo neino.